Уҫӑ эфирта хыпарсен чӑвашла каларӑмӗ студири Елена Иванова сывлӑх сунатӑп сире пирӗн паянхи кӑларӑмра. Расписанипе анчах пӗрер сехетрен кӑна ҫӳрет. Шупашкарта пурӑнакансем автобуссен хӑш-пӗр маршручӗпе кӑмӑлсӑр. Спортра ҫеҫ мар, юрӑ-ташӑра, литературӑра палӑрнӑ. Раҫҫейри кире спортӗнчи пӗртен-пӗр хӗрарӑм судья Нина Гречко ҫавра ҫулне уявлать. Чӑваш туйӗ тӳресене никамӑннинчен ытларах килӗшнӗ. Йӗпреҫ районӗнчи Чӑваш Тимешри пултарулӑх ушкӑнӗ Чӗмпӗрти фестивальте мала тухнӑ. Шупашкарта вун-вун маршрутпа обществӑлла транспорт ҫӳрет, анчах та ҫынсем хӑш-пӗрин ӗҫӗпе кӑмӑлсӑр. Уйрӑмах пассажирсене ҫирӗм тӑваттӑмӗш номерлӗ автобус расписанийӗ килӗшмест. Сӑлтавне пирӗн корреспондент Оксана Баскакова тӗпчерӗ.
Ҫирӗм тӑваттӑмӗш номерлӗ автобус Хулаҫум автовокзалӗнчен ҫула тухать. Юлашки чарӑну элеватор. Николаев урамӗпе иртекенскер пассажирсемшӗн ку маршрут питӗ меллӗ, анчах автобус пӗрер сехетрен кӑна ҫӳрет. Ҫӗмӗрелсен е ҫул ҫинче машинӑсем капланса ларсан вӑхӑтра ҫитейменни те пулать. Сирӗн ваттӑмӗш маршрут сахал ҫӳрет. Пӗр сехетрен только пулать. Ну, ӗҫе опоздать тӑваҫҫӗ халӑх. Чтобы хушса памалла деп. Ҫирӗн ваттӑмӗш маршрута Соляное поселокра пурӑнакансем тата элеватор ертӳҫисем ыйтнипе икӗ пин те иккӗмӗш ҫулта уҫнӑ. Унтанпа чылай улшӑну пулнӑ. Николаев урамӗнче ял хуҫалӑх пасарӗ ӗҫлеме пуҫланине кура пассажирсем йышланнӑ. Ҫынсене Чуваш автотранс турттарать. Маршрутра пӗр автобус кӑна ҫӳрет. Предприятин пай пуҫлӑхӗ Владислав Храмов каланӑ тӑрӑх, малтанах пассажирсене турттарнипе ҫыхӑннӑ тӑкаксене саплаштарас ыйтӑва татса памалла. Хулара рейса пӗтӗмпе ҫӗр виҫӗ автобус тухмалла, анчах ытларах чухне ҫитмӗлӗшӗ кӑна ҫӳрет. Ҫакӑ водительсем ҫитменнипе те ҫыхӑннӑ. Ҫавна май предприятинче лару-тӑру лайӑхланмасӑр ҫирӗн тӑваттӑмӗш номерлӗ автобус расписанине те улшӑнусем кӗртмӗҫ. Хула пуҫлӑхӗсем Николаев урамӗпе маршрутка ярас шухӑшлӑ, анчах та предпринимательсем ку ӗҫ тупӑшсӑр тесе хальлӗхе пӗр заявка та тӑратман. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Оксана Баскакова, Александр Яковлев, Михаил Солин.
Республикӑри хуҫалӑхсем ҫӗрулми куравне хутшӑнма хатӗрленеҫҫӗ. Вӑл Нарӑсӑн Ҫирӗм ҫирӗм пӗрремӗшӗсенчи Шупашкарти Николаев урамӗнчи суту-илӳ комплексӗнче иртӗ. Курава хальлӗхе хӗрӗх ытла предприяти хутшӑнма кӑмӑл тунӑ. Чӑваш Ене Тутарстанран, Мускав, Питӗр хулисенчен, Липецк, Чулхула, Свердловск облаҫӗсенчен экспертсем килӗҫ. Ҫавӑн пекех Америка, Беларуҫ, Голланди ҫӗршывӗсенчен хӑнасене кӗтеҫҫӗ. Йӑлана кӗнӗ йӗркепе куравра ҫӗрулми сорчӗсемпе паллаштарнипе тата вӑрлӑх сутнипе пӗрлех ҫавра сӗтелсемпе ӑслӑлӑхпа практика конференцийӗсем иртӗҫ. Унта Раҫҫей Пӗтӗм тӗнчери суту-илӳ организацине кӗнӗ май отрасле мӗнле аталантармаллине, патшалӑх пулӑшӑвне илессипе, Ҫӗр улми вӑрлӑхне упрассипе ҫыхӑннӑ ыйтусене сӳтсе явма палӑртнӑ. Ҫӗр ӗҫченӗсенчен нумайӑшӗн ку тӗлӗшпе йывӑрлӑхсем пур. Раҫҫейри кире спортӗнчи пӗртен-пӗр хӗрарӑм, судья Чӑваш Енре пурӑнать. Вӑл Нина Гречка. Ҫамрӑклах пултарулӑха кӳлӗннӗ ҫынӑн ҫитӗнӗвӗсем пысӑк. Вӑл спортра ҫеҫ мар, юрӑ-ташӑра, литературӑра палӑрнӑ. Ҫак кунсенче Нина Мануиловна хӑйӗн ҫавраҫӑ умне уявлать.
Нина Мануиловна Вӑрнар районӗнчи Уравӑшра ҫуралса ӳснӗ. Вӑрнарти техникумра, унтан Хусанти Бауман ячӗллӗ ветеринари институтӗнче вӗреннӗ. Унтан Куславккари республикӑри ветеринари лабораторийӗсенче ӗҫленӗ. Мӗн ачаран вӑл обществӑлла ӗҫе хастар хутшӑннӑ, спортпа туслӑ пулнӑ. Нина Мануиловна йӗлтӗрпе чупассипе спорт мастерӗ тата чупассипе спорт мастерӗн кандидачӗ. Унсӑр пуҫне кире пуканӗ йӑтассипе пысӑк ҫитӗнӳсем тунӑ. Хӗх ҫул вӑл ҫак спортра. Нина Мануиловна кирек спорчӗн пӗтӗм Раҫҫейри категорийӗнчи пӗртен-пӗр хӗрарӑм судья. Республикӑри физкультурӑпа спорт министрӗн ҫумӗ Сергей Шелтуков ӑна ҫитӗнӳсемшӗн, спорта аталантарассине пысӑк тӳпе хывнӑшӑн тав туса Хисеп грамоти пачӗ. Пӗрлех ӳсмен-и унпа? Анчах та эп унпа яланах тӗл пулусем тытса тӑнӑ. Спорта юратнине пӗлеп, вӑл яланах Вӑрнаршӑн та хутшӑннӑ, Вӑрнаршӑн та Вӑрнар ячӗпе те хутшӑннӑ. Ваттисен кунне те эп ӑна янах чӗнсе илнӗ. Ял умӗнче яланах вӑл выступат тунӑ. Ял халӑхӗ ӑна питӗ кӑмӑлпа кӗтсе илет, мӗншӗн тесен вӑл пирӗн ялта ҫуралса ӳснӗ хӗрача. Ун пӗрремӗш Уравӑш уйӗнче мӗнле чечек шӑтса ӳснӗ, илемлӗ чечек пек вӑл, паянхи кун та илемле. Сӑн-сӑпатпа яштак пӳллӗ хӗрача, шурӑ хурӑн пек вӑл. Ҫавӑнпа та ятлӑ-сумлӑ, ылтӑнтан та хаклӑрах пуль тесе шутлап эп ӑна. Пирӗн ялшӑн вӑл сумлӑ, хаклӑ, хисеплӗ ҫын. Нина Гречко тивӗҫлӗ канӑва кайсан ҫыравҫӑ ӗҫне пуҫӑннӑ. Паянхи кун тӗлне унӑн Не ходите, девки, замуж, пусть он будет ясным месяцем, Задержал сына войне, Трудную тропою, Цвети моя звезда тата ытти кӗнекесем кун ҫути курнӑ. Чылайӑшне ашшӗне ҫар ҫыныне халалланӑ. Нинель ятлӑ вара республика конкурсӗнче ҫӗнтерсе 2021 ҫулти

Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алена Алексеева, Юрий Васильев.
Республикӑра культура ҫулталӑкӗн паллине ҫирӗплетнӗ. Ӑна конкурс ирттерсе суйланӑ. Пурӗ ҫичӗ ҫын вун пилӗк эскиз тӑратнӑ. Комисси шухӑш евӗрлӗхне хальхи пурнӑҫа культурӑпа наци уйрӑмлӑхӗсене ҫутатнине шута илнӗ. Ҫӗнтерӳҫӗ Красноармейскинчи информаципе культура центрӗн художникӗ Александр Казаков, Культура ҫулталӑкӗн паллине авалхи сӑварсемпе пӑлхарсен ҫырӑвне тӗпе хурса хатӗрленӗ. Виҫӗ те сусу курнӑ. Хӗрли шухӑш ирӗклӗхне, йӑла-йӗркене упрассине, сарӑ, хӗвеле, ылтӑн пуянлӑхпа ӑнӑҫлӑха пӗлтерет. Конкурс ҫӗнтерӳҫисене кӑрлачӑн вун ҫиччӗмӗшӗнче оперӑпа балет театрӗнче культура ҫулталӑкне халалланӑ уявра чыслӗҫ. Чӑваш артисчӗсем регионсем хушшинчи фольклор ушкӑнӗсен фестивалӗнчен вӑл Чӗмпӗрте иртнӗ Ҫӗнтерӳпе таврӑннӑ. Йӗпреҫ районӗнчи Чӑваш Тимешри Реветь халӑх ансамблӗ ӗлӗкхи ту йӑли-йӗркине кӑтартса тӳресене тӗлӗнтернӗ. Вӗсен пултарулӑхне Алексей Енейкин хакланӑ. Пӗҫетрӗ, ҫиетрӗ, пире хапӑл тӑватрӗ. Хапӑл тусан виҫ утӑм малалла, хапӑл тумасан виҫ утӑм каялла. Чӑн чӑваш йӑли-йӗркипе каччӑ енчи туй халӑхӗ ҫураҫнӑхӗре илме килнӗ. Ҫапла пуҫланать вун пилӗк минут пыракан уяв кӑтартӑвӗ. Фестивале Эревет ушкӑн тӑван халӑхӑн авалхи туй йӑли тӑрӑх хатӗрленнӗ. Сценарипе пулас кине хӗр тантӑшӗсем пытараҫҫӗ, каччине тиркесе хӗр ҫум укҫи ыйтаҫҫӗ.

Мана манса кайсан та мана курма анманӑр. Ашшӗ-амӑшӗн пилӗпе ҫамрӑксем каччӑ килне тухса каяҫҫӗ. Мӗн кӗрӳ вара хӗрех амӑралла илтӗмӗр тесе халӑха ташласа юрлама ирӗк парать. Уяв савӑнӑҫлӑ вӗҫленет. Чӗмпӗрти фестивальте вунӑ регионти вун икӗ коллектив хӑйсен халӑх туйне кӑтартнӑ. Чӑваш туйӗ тӳресене ытларах килӗшнӗ. Кунта савӑнӑҫ та хурланмалли те нумай. Пӗтӗмпех чӑн пурнӑҫри пек. Чӑн-чӑн хамӑрӑн чӑваш туйне кӑтартса патӑмӑр. Эпир вӗсене кӗнекерен илмен, тӗрлӗ литературӑран пуҫтарман. Ҫак йӑла-йӗрке вӑл, пирӗн ялта, сӑмахран каласан, пӗтмен. Сыхланса юлнӑ. Эпир ҫак йӑла-йӗркене тытса пыратпӑр. Хамӑр туй ирттернӗ чухне те Ҫакӑнта мӗнле кӑтартса патӑмӑр халӑха, ҫавӑн пек самантсене усӑ курсах, ҫавӑн пек ҫавӑн пекех эпир туй тӑватпӑр. Ялта иртекен туйсене туй маткисем те пур пирӗн, хӗр ҫумӗсем те пур, мӑн кӗрӳ те пур, каччӑ ҫумӗ те пур. Пурте ҫавӑн пек ӗлӗкхи йӑла-йӑла йӗркене пӑхӑнса иртет пирӗн туйсем. Чӑваш тимешсем Чӗмпӗре авалхи ҫипуҫпа, ӗлӗкхи савӑт-сапапа тата кучченеҫпе кайнӑ. Ӗлӗкхи чӑваш апачӗсене эпир илсе кайнӑ унта. Шӑрттан та илсе кайнӑ эпир унта. Пирӗн чӑваш апачӗ пӳремест теҫҫӗ ӑна. Тӑпӑрчпа та тӑваҫҫӗ, улмапа та тӑваҫҫӗ. Сустали, пожалуйста, ҫиелесрех те чӑваш пӳремечӗне илсе кайнӑ эпир ӑна. Унта чӑваш сӑрине илсе кайнӑ эпир. Чӑваш сӑрине питӗ кӑмӑлласа ӗҫрӗҫ пӗтӗм, юратса ӗҫрӗҫ. Эпир унта витре, ӗлӗкхи куркисем, ҫӑпалисем, витри ҫине витнӗ пин ӗлӗкхи сурпанӗсем те, пурте ӗлӗкхилле, пички те, бенесра пички те ӗлӗкхи. Унта алшуллисем, тумӗсем, ҫӑпатасемпе, саппунӗсем, йӑлтах пин пиркӗвесемпе мӗн пур ӗлӗкхине кӑтартнӑ эпир. Хитре пулассишӗн мар эпир, чисти ӗлӗкхи Мӗн вӑхӑтри туя кӑтартса парас тесе тӑрӑшрӑмӑр. Чӗмпӗртен ҫӗнтерӳпе таврӑннӑ эре Ведюшкӑн ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем тума хавхаланнӑ. Вунсакӑр ҫынран тӑракан коллектив тепӗр икӗ ҫултан ансамблӗн ҫирӗм ҫулхи юбилейне чаплӑ паллӑ тума хатӗрленет. Коллектив питӗ туслӑ коллектив мӗнле-тесен. Мӗнле пухӑнмалла кашнинчех капӑр пухӑнатпӑр. Тӗрлӗ уявсенче эпир хуть те чӑн та хутшӑнатпӑр пире районта та. Республикӑна та чӑнчах тӑраҫҫӗ. Республика тулашӗнче те чылай нумай пулатпӑр эпир ҫеммек. И ҫӗнтерсе те таврӑнатпӑр. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алексей Енейкин, Владимир Сергеев.
Паян республикӑри журналистсен Ҫемен Элкер ячӗллӗ премине паракан комисси ларӑвӗ иртрӗ. Конкурса кӑҫал сакӑр ӗҫ тӑратнӑ, лауреат ята иккӗн, Советская Чуваша хаҫатра ӗҫлекен, Елена Зайцева тата пирӗн ӗҫтеш, Чӑваш радио шеф редакторӗ Ольга Туркай ҫӗнӗ кӗнеке радиокӑларӑмсен ярӑмӗшӗн тивӗҫрӗҫ. Ҫӗнтерӳҫӗсене ҫитес шӑматкун Чӑваш академи драма театрӗнчи пичет кунне халалланӑ уявра саламлӗҫ. Кӑларӑма малла тӑсатпӑр. Паян Кивӗ Ҫӗнӗ ҫул Радуга курав центрӗнче иртекен мастер-классене хутшӑнакан ачасем хӑйсене валли ҫак уяв тӗлне питӗ лайӑх парне хатӗрлеме пултарчӗҫ. Педагогсем пулӑшнипе ҫулталӑк паллине сӑнлакан тетте ӑсталарӗҫ. Илемлӗ ҫуралнине пирӗн корреспондент Надежда Александрова сӑнарӗ.
Радуга центрта виҫӗ ҫул ӗнтӗ уроксем иртеҫҫӗ. Кӑҫал ачасене вырӑс халӑх теттисене ӑсталама вӗрентеҫҫӗ. Радуга культурӑпа курав центрӗнче халӑх теттисем мӗн пур семьешӗн проект культура ҫулӗнче малалла тӑсӑлать. Вырӑс халӑх теттисем ҫинчен пӗлнисӗр пуҫне вӗсене сӑрласа илемлетме те пултараҫҫӗ. Мастер-классене ачасем виҫӗ ҫултан ҫӳреме пуҫлаҫҫӗ. Кашни урокра ҫӗнӗ тема. Хальхинче Дымковский теттесен вӑрттӑнлӑхӗсене уҫрӗҫ. Вӗсене хӗрлӗ, кӑвак, сарӑ, симӗс тӗссемпе илемлетмелле. Эрешӗсем ҫавракарах пулмалла. Анна Фирсова педагог малтан пысӑк экран ҫинче кӑтартса ӗҫ мелне тӗплӗн ӑнлантарчӗ. Унтан ачасем ӗҫе пуҫӑнчӗҫ. Пурин те шурӑ тӗслӗ лаша кӳлеписене илемлетмелле. Ачасене ашшӗ-амӑшӗ пулӑшрӗ. Нумайӑшӗн ӗҫӗсем питӗ хӳхӗм пулчӗҫ. Аслисем те хутшӑнчӗҫ ҫак ӗҫе. Людмила Владимирова пенсионер аллине час-часах киҫтӗк тытать. Ҫак ӗҫре киленӳ тупнӑ вӑл. Виктор Колькин та ҫакӑн пек урокра пӗрремӗш хут мар. Икӗ хӗрачипе, Ольгӑпа тата Аленӑпа килнӗ вӑл. Пӗрин ҫуралнӑ кун пулнӑ май ҫавӑн пек хӑйне евӗрлӗ парне тума шутланӑ. Алӑпа ӗҫлени питӗ усӑллине кунта ҫӳрекенсем тахҫанах туйса илнӗ. Питӗ усӑллӑ вӗсем вӗренеҫҫӗ ларма, тӗссене ӑнланма, малтан мӗншӗн тесен ӑнлантарса параҫҫӗ мӗн кӑтартнине, мӗн тумаллине ӑнлантараҫҫӗ. Ҫавӑнпа вӗсем питӗ интереслӗ сӑрлаҫҫӗ. Выхатнӑйсенче ларас мар тесе компьютер панчи урам тӑрӑх гулять туса мӗн килепӗрнӗ кунта ҫуран, сывлӑшпа сывлатпӑр. Кайран вӗсем питӗ нумай ҫӗнӗ япала пӗлеҫҫӗ кунта. Хӗвелтухӑҫ календарӗпе кӑҫал лаша ҫулталӑкӗ пулнине шута илсе Центрта ку темӑпа темиҫе урок ирттерме палӑртнӑ. Ачасене тӗрлӗ тете ӑсталама вӗрентӗҫ. Кунта тӑтӑш ҫӳрекенсем вара хӑйсен тӑванӗсене хӑйне евӗрлӗ парнесемпе савӑнтарма пултарӗҫ. Ҫакӑн пек мастер-классене нумайӑшӗ тахҫантанпах ҫӳрет, ҫавӑнпа та вӗсем тӗрлӗ тӗслӗ теттесем ӑсталама вӗренсе ҫитнӗ. Халӗ вӗсен килӗсенче ҫакӑн пек пуян та илӗртӳллӗ коллекци упранать. Ҫак урокрах лаша ҫулталӑкӗ пирки те ӑнлантарса пачӗҫ, историе аса илчӗҫ. Китайра акӑ Ҫӗнӗ ҫула ҫак уйӑх вӗҫӗнче кӑна паллӑ тӑваҫҫӗ. Апла пулсан, парне хатӗрлеме вӑхӑт ҫителӗклӗ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Надежда Александрова, Михаил Солин.
Ҫакӑнпа кӑларӑма вӗҫлетпӗр малла ҫанталӑк ҫинчен. Эпӗ вара сирӗнпе сывпуллашатӑп. Чипер йӑлар. Чӑваш гидрометцентртан пӗлтернӗ тӑрӑх, ҫитес талӑкра улшӑнса тӑракан пӗлӗтлӗ ҫанталӑк пулать. Вырӑн-вырӑнпа юр ҫӑвать. Ҫил ҫурҫӗр-хӗвеланӑҫ енчен ҫеккунтра пилӗк-вунӑ метр хӑвӑртлӑхпа вӗрет. Ҫӗрле республикӑра ҫичӗ, вунникӗ, Шупашкарта вунӑ-вунникӗ градус, ыран республикӑра ҫичӗ, вунникӗ, Шупашкарта вунӑ-вунникӗ градус сивӗ пулать. Ҫулсем вырӑн-вырӑнпа пӑрлак, асӑрхануллӑ пулӑр.